Herzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vum Kaméidi Luxemburgs finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Bonjour.
Wonnerschéine gudde Moie Gilles. Bonjour, den Här. Wéi An? ass et am héijen Bah, mir kalen geht's. Norden?

Bon, Maastricht an Amsterdam ass alles am héijen Norden, nach méi, do ass et esou kal, dat ka kee sech virstellen. Wisou Amsterdam? Ech weess et och net, mee mir sinn net haut hei fir iwwer Amsterdam ze schwätzen. Esou wéi oft, wéi der wësst, schwätze mer gären iwwer déi Saachen, wou mer gär hunn. Ech mengen, dofir hu mer dee Podcast hei gemeet, dat ass jo wuel kloer iergendwou. A mir hunn jo schonn iwwer eis Liiblingsbassiste geschwat, eis Liiblingsgitarristen. Lemmer gedëdle gi mer an Bum Bum an Tam Tam Land an mir schwätzen iwwer ah. eis eis Blastbeat Geniuses wou et derbausse gëtt, wou mer so gären hunn an du meis alt rëm eng Top 5 iwwerluets. Äh, ass och natierlech net einfach, well ginn wierklech verdammt vill gutt äh, Drummers an mee mhm. keen dovun ass den Lars Ulrich just fir dat mol direkt do fies ze so. Ass du? Wës den ënnert denger Lëscht? Nee, ech vun den net op ménger Lëscht. Ech wollt den am ah, okay. Fall.
Wär ech elo virun 20 Joer, hätt mer dat virun méi wéi 20 Joer gemeet, hätt ech 5 mol de Lars Ulrich gehat. Virun 30 Joer wëlls de soen? Äh, Merd, ja.
ja, schon e bësse méi laang. Jo, mir das wouer. Äh, du, äh, ech, ech, ech hunn deemools wékeg gemengt, hie wär, hie wär de Man, gell, an, ähm, Ja, wann en soss näischt kennt, ass et natierlech äh, gäil, wat en, wat en mécht, ne? Mee wann en dann Ja. aner Bands kenne léiert an se, an seng. Liewenslaaf dann mierkt een ok en ass vläicht awer net esou jo. Ech mengen en hat definitiv seng Momenter, mee wéi gesot dat ass jo och keng Lars Ulrich Episode, well soss gëtt et och just Shitstorm. Pit ziel mol, mir hunn en erwähnt, mir hunn en erwähnt, mir hunn en erwähnt, ziel mol ween hues du dann, ween hues du op denger Plaz Nummer 5 an. Ech mengen eis Lëschte wäerten sech definitiv e bëssen äh, differenzéieren. Eleng.
Ja, wie wëss also minn lo op gemaach, dat der keen also de kee wees wat den Aang op der Lëscht huet, dat heescht da kënnt lo fir iwwereen eng kleng Iwwerraschung. Ja absolut an ech hunn meng lo och ah, schon se einfach mol ëgentfir nummeréiert gehat. Ech wees net op wat lo Di richteg Reie falsch ass oder net méi si also mol sou wéi ech se gemaach hunn. Platz Nummer 5 hun ech en Drummer vun enger Band déi ech eigentlech mol net esou vill lauschteren, awer dat bësse wat ech vun hinnen lauschteren soen ech jo dee muss erwähnt ginn, dee muss an déi Lëscht kommen, well se ass eng absolut Maschinn. Dat ass den Thomas Hacke vun Meshuggah.
Ok ok jo. E Master Master of Polyrhythmic,
absolut absolut Metronom am Kapp. Äh, dat ass absolut verréckt, wat den Tippchen mécht, gell. Souwuel op den alen als op den neien Album. Dat ass ëmmer rëm, ëmmer rëm verblüffend, gell. Dat ass och de Haaptgrond, hien ass am Fong den Haaptgrond, wisou ech mech sougar äh, ab und zu gär lauschteren. Äh, well, Dat stëmmt.
ja, se sinn ustrengend ze lauschteren. An zumwuels beim Gesang vum Meshuggah sinn ech net mega zefridden. Da hat mer och schon eng gedriwwer diskutéiert gehabt, Ja, ne? ja, ja. Mee alleng Thomas Sacke. An ich mengen alleng, wann een dat, dat Lied Bleed vum Obscen Album lauschtert. Ech meng ech hunn e Video gekickt ganz ref also Videoen op Youtube gekuckt ganz äh, Referendumen also iwwer dat Lied gell wie dat zesummen opgebaut ass gell an ja. dat ass dat ass total wahnsinnig muss ich so an das, äh, das total like, ja. dat wat seng Face machen und dat wat seng Äm gleichzeitig machen dat komplett bis anesches ass gell vergiss et gell dat ass jenseits zu guter Base Ja ech hunn och mol soen ech lo ganz éierlech an absolut mir wäerten definitiv äh, Drummers vergiessen, wou Dir vläit dobaussen besser fannt wéi mir, dat ass absolut ja, natürlich.
no, no verständlech.
Si och eis Favoriten. Äh, richtig an awer och ech hunn lo absolut gënne méi un hier geduet an lo se se Mäert ja ass nach ee vun deenen Besonnesch mol déi Genien, an du sees et, Meshuggah ass net einfach ze lauschteren an effektiv dass dass wéint den Drums wou wous de Meshuggah la also wous de Meshuggah jo kanns appreciéieren. De ganze Rescht ass net net dass en net gutt ass, mee et ass näischt spezielles. Wann d'Drums net sou wäre wéi se wäre wär Meshuggah soss näischt wéi eng aner genty death metal Band sou. Jo, a si hu villes dem Thomas Hackett ze verdanken, datt se esou sinn, datt se dee Status hunn, wéi se hunn. Jo, jo, jo, dat ass richteg.
Jo, ech hunn och elo net wierklech elo super nummeréiert. Ech denken, déi fënnef, wou mir elo, du an ech, hei opzielen, sinn eis awer definitiv mindestens genau sou wichteg, och souguer wann et Bands sinn, wou elo, wou mer elo net reegelméisseg lauschteren. Bei mir ass et awer elo dann op der Plaz fënnef, Eng Band wou mer ganz wichteg ginn ass an deene leschte Joren, eng Band wou ech wierklech verfolgen an wou ech muss soen och den Drummer, de Spencer Moore, den Drummer vun Inferi ass en absolut Monster an och nach verdammt jonk an motivéiert an wat mech bei him sou richteg erfrëschend fannen ass an deem ganzen Tech Death Metal, ok da fält mer natierlech och den Drummer vun Archspire op wou en e Biest ass gell. Mee et ass net genuch Melodie zum Beispill dran do, dass dass net melodiéis genuch, dass net äh, mhm. dass zwar absolut technesche Waren sinn, mee dass net äh, fir mech net genuch Dave, dann ich fan Spencer Moore ass wirklich en, wirklich en super talentéierten Drummer an das wie gesot hien Den Drums plus déi zwee Gittaristen, dat ass am Fong och de Grond wisou ech Insiouii lauschteren. Dat dat hin an hier, déi Passagen wou se sech ginn mat den Drums, déi fills, dat ass absolute Wahnsinn.
Jo ginn ech der Recht. Ech hat dat wonnert mech och net datt s de déi elo hues. Insiouii ass eng krass Band op engem héichtechneschen Niveau an och d'Drums natierlech spillen do eng ganz héich Roll. nach verdammt underrated muss ich so so ja nach immer auch ja, Dev, das stimmt tag Dev Sachen mehr das stimmt das stimmt zum äh, hun ich gefiel das auch ein zu bisschen am schiiert von Archspeier stehen voll Schu ist da ja. ich weiß, das als bei un mein ich bisschen me num nach wie wie silo aber ich fand die sollte net vergis gehen sie sind ja. do an sie existieren an zu einem gute grund mhm. sind schnell an krass an ja technisch

Äh, jo, hien ass och eng absolut Maschinn, äh, bekannt fir seng schnell Blasbeats, seng schnell Double Bass, äh, absolut krassen Dude. Äh, spéitstens seit dem Album Evangelium lieben ech den Tippchen einfach gell an äh, meng op all Album assuréiert den. En ass vläicht net den techneschsten, en ass net de polyrhythmesten, en ass net Konstant awer, denken ech.
ja, en ass einfach eng hie passt Immens gutt an hir Band gell passt gutt bei dat wat si maachen. Mm. Ja das das wouer das wouer doch seit äh, ja äh, wat war den Album virun Evangelion fir Tësche mir geescht äh, äh, ah, mir fällt lo just Demi Goda mir dat ass de fir droen Pastasien ne Ah Dir Pastasien ja genau mé ähm, och och dats op deem an op Demi Gott o oh, do ass mé fir d'éischte Kéier och an deem ganzen Death Metal. Äh, och der polneschen wie Wéider zum Beispill och Esou deen richteg what, ok, do mecht een net dat wat déi aaner maachen mat de Féiss, eben deen verdammt schnellen Blast Beat oder keng Ahnung wéi Morbid Angel et och zu hire Glanzzäiten maachen gell, esou an hien huet iergendwéi sou genau esou eng Ugehensweis an ech fannen, ech fannen jo ech ginn der Recht absolut verdéngt dass en do ass jo. Eng Band wou ech ja. net vill lausren okay. an awer ass et en absolut wichten Drammer fir déi Band an noch fir de komplette Genre wou si mat definéiert hunn de Mike Portnoy vun Dream Theater. Ah, äh, ja okay.
Äh, ja.
Keen, keen, keen, keen kann progressive Drums, Jazzy Drums. Esou spille wéi hien. Ech mengen dat wäert et och net méi esou ginn wéi hien. Zwar guer net mat Dream Theater, hien ass jo schonn eng Zäitchen net méi dobäi. Mä jo, ech mengen déi Alben wou hien drop ass vun Dream Theater lauschteren ech wéint him an dem John Petrucci an dat war et. Jo, jo, jo, genau, genau. Also jo, hien muss praktesch an enger Top.

Ja, ech, ech hunn eng Zäitche laang aus Langweil oh, natierlech wéi souviles wat man maachen ass Langweil ähm, Video vun em gekuckt ähm, Mo net onbedéngt wou en lo Playthroughs oder sou mécht, well dat dat ass schon verréckt äh, äh, wat en a senge Playthroughs mécht, mee hie spillen einfach komplett aner Stiler. An et kléngt awer iergendwéi ëmmer no him. Dat ass wierklech en Trade, en Trademark, wou hie sech do gesat huet mat sengem Drumwork. An jo, absolut top.
Gutt, gutt, gutt, gutt. Ma mir gi richteg schnell haut, fannen ech. Ma jo, gäil, gell?
Richteg schnell virun.
Gëtt mat Zäit eppes z'iessen hei, well ech hunn Honger. Jo, et war, et war. Ass och gläich Mëtteg. Ma jo.
Dofir gëtt elo nach Speedrun gemaach. Absolut.
So. Äh, wat hu mer wat si mer Platzreiseneg méi schnell äh, do nech Schein Schein gereich Ja ich muss, muss méi awkward Geräicher an den Podcast Rabot bringen Me ja. äh, ja Platz 3 hun ech en iwwer eng den an enger Band war, iwwer de man dat hat och viel geschwaart hunn ass leider mm. net mir an der Band.

Mein Gehir kann net matfalen do. Ja, et mécht Spaass, awer mein Gehir ass esou, et platzt heiansdo dat dobäi esou. Ja, ja, ja. Also ze vill Info op enger Kéier, gell. Awer et kléngt esou gutt, et kléngt esou propper an esou wonnerschéin. An ja, ech si gespaant, wéi den neien Drummer sech mécht. Den ass jo elo, ech weess, ech hunn den Numm vergiess, si jo mëttlerweil bekannt gemaach. Ja, ja, hien ass annoncéiert ginn, neien Drummer vun Nebulous's Eyes. Si gespaant.
Mee jo, Dan Presland huet awer sech en Numm gemaach an der Zäit, wou hien bei hinne gespillt huet an och Gäschtdrummer an anere Bands war. Ja, ja. Jo, si gespaant, wat hien och an Zukunft nach wäert bréngen. Ah, ech hoffen, dass en op jidde Falls net vun der Bildfläch verschwënnt, well ja. wéi mir och elo alt erëm mir wossten, dass mer mindestens een Drummer gemeinsam haten an mech wonnert et absolut net, dass et hien ass. Wéi de Pit seet, dat ass och alt erëm dee gewëssenen Trademark, dat gewëssen, dee Feeling, wou hien huet bei senger Spillaart a Weis. Ob et bei NeoBliviscaris ass, ob et bei all sengen anere Projeten ass, ech hoffe just, dass en, e muss net onbedéngt enk eng Band fannen, well ech mengen, ech ka mer aktuell keng Band virstellen, wou hie géing esou gutt drapassen, wéi bei Neo. Dat ass e bësse schwéier. Virstellbar vläicht de Moment. Mhm. Äh, schaffen zumindest dass se weiter mischt und dass se vielleicht wie e bisschen dann wie eng hired gun funktioniert dann das sind aber nach immer sing passion aus ein talent äh, weiter weiter lieft ge ja, ja, steckt doch dat wannnnen an andere band spielt well doch egal wie immer rockband sinn ja ich denke schon post einfach schon. also besonches gesinneschen net spielen keine ich gesinn Thrash Metal Band spillen zum Beispiel obwohl du och wahrscheinlich viel mehr gebe assurieren aber das net sein Stil so Wasch, wahrscheinlich net das schwi ja ähm, für enger Zeitchen also schon über die Uhr hier hat man ja so einen klengen äh, schriftlichen Interview mit der mit der bisschen totaler Underground Band Iapetus gehabt wo ja. äh, ein, äh, ein Album gemäht hatte wo hier als Gast Drummer dabei war an ich weiß dass dass sie auch nach äh, Weiderhin probéieren hien an d'Projeten eranzehuelen. D'ass zwar elo keen Neo, mee d'ass awer an deem progressiven, extreme progressive Azeen dran, wéi s du sees. Dat ass säin Déngen an do misst en och a mengen Ae weiderhin verbleiwen. Dat ass einfach seng Schinn. Jo, a wéi gesot, ech hunn hie jo och gehat, dat heescht ech wäert och elo keen Wuert méi driwwer verléieren, dat jo kloer ass. Iwwer dee gëtt et net méi ganz vill ze soen, ausser et ass e Monster, sou wéi bal alleguerten.
oder nee, schon um Platz 1 carrément geil ah, okay. ich, ich schon der Platz 1 gesagt mich, mich als definitiv den de besten Drummer wo ich äh, an den letzten 15 Joer gesinn hunn mhm. op live oder Standpunkt hier, ja. Mm, ähm, all, alles och vum Test ja, alles, wisse, ja. alles aner natürlich ginn anerer an du wärst dich definitiv von an dass ich hier der Lëcht hunn denjenige wost du wahrscheinlich gemerkt hast ich ging drop man mm, Ech mengen, wann ech aktuell kucken, wéi gesot, wat mer elo aktuell gären hunn a lauschteren, wa mer déi Lëscht do an zéng Joer maachen, ass se wahrscheinlech erëm anescht. Dass ass och iergendwou logesch, gell? Jo, jo, natierlech, jo. Duerfir elo, wann ech kucken, wien ech op Plaz dräi da elo hunn, dat wäert dech zum Beispill fuerchtbar vill erstaunen, muss ech soen, dass de Matt Halpern vu Vun Periphery, gell, wou och en e Metronom op Been ass. Jo, jo, also verstoe kann ech et definitiv. En absolut underrated Drummer ass. E gesäit aus wéi den Chad Smith zwar, mee jo, dat ass, dat ass Niewesaach. oder wie du äh, den äh, wie hecht den Namen den de, de, de Colin den, den äh, de Schauspieler ah, och egal Ech Colin, schweifen. Colin Farrell Colin Farrell genau ja ah, ja, ja sie, sie gleichen sech an drei bëssen das weird Mem sovill dozo Ech äh, ech fannen Perry Fear ass zu am Metal Genre eng och so eng gespléckte Band ass entweder mega gehasst oder mega gehypt. Generell duerch de ganzen Gen dann déi Ustrengendheet si ze lauschteren. Méi ech denke, datt datt hien wierklech fuerchtbar fuerchtbar underrated ass. net och op deenen éischten Albe vun Animals as Leaders war hien dobäi. Also op ah, ophuelen, beim ophuelen okay. ich mengen der no wie okay, bis äh, bekannt waren war ich schon nemmi dobäi an das wirklich underrated ähm, ja ich denken dass das net Dass en eng besser Unerkennung verdéngt hätt fir dat wat e mécht. Jo, dat wär och elo en Drummer gewiescht, un deen ech elo och elo net onbedéngt direkt geduecht hätt. Yep. Ja, ja. Äh, Periphery, äh, ech fannen si geil, awer ech lauschel och net alles vun hinnen. Kann ech verstoen. An och ja. net oft, ne? Kann ech verstoen. Aber ja, och mëssen eng ander Way the Band an ech verstinn och net oft wieso se den sovill Haas ofkréien kéien. Ech denken dat huet domat ze dinn Echtens mol sou kee Bassist mat gitt schon mal un yeah, offiziell yeah, okay, Bassist yeah. hat jo lang Zeit de Bassist äh, den mm. just nach fir sie ophëlt äh, méi live oder so spiele sie mat engem Track äh, okay du hast drei Gitarristen wo absolut do Nudelen an a furchtbar viel weird die weirdest noises rausbringen den de Sänger ass och so en furchtbar underrateden Ass och net jidderengem seng Saach, well en esou déi extrem Extremitéit an dann déi déi verdreemte Metalcore Säit kann weisen. Ass da vläit jidderengem senges, ne? Ich weess net. Mee esou vill dozou, ja.
Ma komm op meng meng meng Sëlwermedail, déi geet un en absolute Klassiker, nämlech den Dave Lombardo vun Slayer. deen och e groussen Numm verdéngt huet hei an der Lëscht, seit Éiwegkeete schonn dobäi ass, bekannt ass och fir seng seng schnell Beats. Ech wëllt net op de vläicht net onbedéngt Blastbeats nennen, awer ech mengen aus him ass esou och de bëssen den de Blastbeat entstanen, wéi mer en haut kennen, ne? Jo. Well hie war schnell fir seng Zäit, ne? Also Slayer war war ultra krass gewiescht fir fir seng Zäit, ne? Jo, jo, jo. Ech meng all all Extreme Metal Band. huet sech echt also huet sech am Ufang op Slayer baséiert ne also Ja, ja, zumindest das zum ist Deel klar. Das ist klar. Ja, absolut wichtigen Drummer, ja. ja mega wichtege Drummer och ech schued dat den aus Slayer äh, ausgehäit ginn ass awer ech mengen och a sinn et och en egenartege Stil an ech lauschteren och deelweis äh, de Mike Patton seng Band Phantom ass oder zumindest e bëssen Ja. an do huet hien jo och Drums gespillt an du erkenns en direkt erëm gell Ja. du mierks direkt dat ass dat ass hien gell Ja, ja, ja. Dann war grosse Wiedererkennungswert.
Ja.
Ma ech mengen den Dave Lambert douf och an e wäert ëmmer duerch Slayer bekannt sinn, dat is kloer. Ja. Wéi s du sees, gell. Äh, an en ass awer och bänkeneg lo do wat wat wëlls du nach méi maache wees du so en huet en huet de Legendestatus gell äh, Ja.
ja. noch wie de Mark Portnoy aus dem an der Progressive äh, Spart. Ech mein, ech mengen du, du hast du hast alles gesot wat ze kannst ja. so, weißt du, ne? Nur sei Kuch gebak äh, voilà, voilà, voilà.
Ja aber Mä gesagt ma meng Sëlwer Medail ass ass absolute Wahnsinn, dat ass äh, ja wie soll ech dat beschreiwe wat hie mëscht. Fir déi Leit dobaussen déi Neil kennen, kennen definitiv den George Colliers ah, ja. wou e Maschinegewehr ass op Been gell. Ja.
Ja, ja, ja, ja, ja. Ech hat Ohren hier gedech. Ech wollt im Moment do an d'Lëscht setzen. Ah, Hin ass
och och all dem Neil ass lo keng keng mega äh, Band vu konstant super gut Alben ofliefert. an noch ja, mat dem ganze ja.
mat dem ganze Shitstorm mat Member wieselen an ha an do de Carl Sanders ja ass en deck sympathischen Dieu de mëcht doch deck gut ethnesch ägyptesch Musik am Stil vun Neil oder so geseng separat Sachen méi mm. den Trademark vun Neil sinn Drums fan ja. geld dat ass einfach Maschinne gewier 3000 gell? ja ja ja Dass dass wéi kanns scho bal vergläichen wéi den äh, den Drummer vu den Ex-Drummer vu Suffocation gell ass och so Ja, ja, weißt du, so, ja, den ja.
Äh, Ma, Mike, Mike, Smith, Mike Smith genau gell ass och so okay Du hast Death Metal Titanen an Death Metal Titanen ass Suffocation Nile Behemoth Vader wéi se all gëtt nach heesche gell an egentfir se do ëmmer äh, egent mindestens ee Sound wo rausstecht a wo a wo déi Band definéiert Okay beim Suffocation kéint ass so de Gesang ass méi prägend Wéi zum Beispill bei Nile. Ja.
Na.
Ja. Nee.
Ja.
George Kilias ass. Den ass so dënn, Mann. Den, den, den, den huet so dënn Äerm. Und den ja, macht alles friss, ich wirklich, brutal was er futti, möchte, gell. gell.
Das, das, das, krass.
das so krass um nur zu gucken das ich verstehe nicht nicht wie eine so schnell an okay schnell he nicht immer dass es gut aus ja, irgendwie ja. schon bei ihm schon

Ma et wäert dech wahrscheinlech net verwonneren, ma Plaz 1 hunn ech de Mario Duplantier vu Buggira. Ah ok, dach dat hätt mech elo e bëssen, also net gewonnert, net dass s de hien geholl hues, mee ech hu mat engem mat engem anere gerechent, mee ok. Ah sou, mat wat hues du da gerechent? Ech hätt afank, war mer méi wéi sécher, dass s de gings de Kai Hatto vu Winterson soen gings, iergendwou an denger an denger Top 5. Ok.
Mee ok okay, okay. Ah, okay. Ech hat lommer net un hie gedeecht an de Kai muss ech ehrlech sinn. Ja, mir waren dann noch an an ass iwwer Winter Sun ne déi gutt Zäite sinn riwwer. Dat och ja leider also Dat kënnt nach dobäi.
Mee och ja ja, ja dat och dat och wichteg hien ze erwähnen ne. ja mee ech mengen dat ass nach méi wichteg de Marais du Plantier äh, ze erwähne wéi s du grad mëss gell. Ja ech sinn e grousse Fan äh, vun polyrhythmeschen Drummeren, wien dat vläch e méi an dech ka mierken an äh, hien ass och e Master doranner gell an och mat Also ech hu Gojira egal wéi gär, mee dat ass awer och mat ee vun den Haaptgrënn wisou ech si lauschteren an ech mengen kuck eleng Introen vun Ouroboros oder vun Flying Whales gell dat The Art of Dying dat dat dat The Art of Dying dat dat zitt dat zitt dech einfach an de Bann eran dat kann dech hypnotiséieren mat sengem eenzegaartegen Drumstil yeah yeah
ja yeah bah hien huet definitiv d'Metal Drums nei definéiert an deene leschten yeah 10 15 Joer ja yeah ja Vill déi probéieren hien ze kopéieren, a se kommen net den nee, vergesen.
Nee nee nee. An da, da wann, wann dat ass mat bei file Bands opgefall. Äh, viele Bands probéieren se wie gut ze klengen oder eng ähnlich wie Klon och eng franzésche äh, Metal äh, lichter Metalcore sagt äh, okay.
wann, wann, wann, sie, wann sie dann so ähnlich Sache wie Gojira man aber du meng se okay du klingt gut an da kommen sie da könnt Gojira so enger klenger Pause rmmer man so oh Hello! Kuck wat mir grad gemeet hunn! An dann an da kënnt se mat deene weirdesten Interludes an oder op et ja Intro egal wat méi dat dat yeah, selwecht.
Yeah. Dat ass och yeah. wat du muss respektéiere bei hinnen. Ja. Mm -hmm.
ja.
Gut gut ja. gut dass den Dr gemet is. Äh, nass en ass bechten Drammer vun der Welt seit wievill Joer scho gewielt ginn das ja, ass oft scho gewielt ginn so ja ja verdekt verdekt. Absolut verdéngt. Mee jo, ech mengen ech brauch meng meng gëlle Medail net ze nennen, se ass scho gefall. Dan Pressley ja. alt rëm eng Kéier top wéi all eis äh, wo mar lo hei opgezielt hunn. Ja äh, definitiv alles professionell Leiit äh, ja. Voilà. An ähm, och och Lëtzebuerg huet huet huet seng huet seng Drummer, huet seng gutt Drummer.

Sou ähnlech.
Mee jo, esouvill war et elo scho rëm heivun, vun eiser Säit. Mir hunn iwwer Drummers geschwat. Mir hoffen, Dir hat eng eng angenehm Zäit. Mir kommen deemnächst erëm. Et si jo nach e puer Instrumenter oder Organer dann an deem Fall duerchzehuelen, wéi d'Liewer, eng gutt fetteg Liewer esou oder esou. Nee, d'Sa Gesangorgan natierlech schwätze mer. Vocalist
kommen nach drun. Mat enger liewer Musik ze maachen, dat ass bestimmt och interessant. Dat géif gutt passen bei esou eng Metal, Death Metal Band esou. Jo, oder jo. Obwuel. Als Bluesinstrument, eng Liewer als Bluesinstrument esou. Dat ginn se e bësse weird ausgesinn, mee ech, mech géing éischter interesséieren, wat fir e Geräisch et géing maachen. Dat wär. Sou en déift wahrscheinlech. Mengs de?
Ja.
Ech weess net, wéi.
Blut dobäi erausgesprutzt.
Ech weess net, wéi zolidd esou eng Liewer ass, ob do net iergendwou da Loft géint entwäichen, mee dat ass och keng Long, vun dohier. Mee mir sinn och keng mir si keng Dokteren, wouhi soll mär dat wëssen? Mee jo, esouvill dozou. Ech géing soen, dat war et erëm fir haut. Mir beloossen iech mat eisen, mat eisen Informatiounen a mir héieren eis geschwënn hei erëm bei Kaméidi. Au revoir.
Bei.
Au revoir. Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschö.